Ech fannen et ganz gewot, wann s du sees, d'Iwwerleeung vum Mischo, Mischo an iwwerleeën, dat si si Saachen, déi schwéier compatibel an engem Saz sinn. Si waren um Ell, et ware keng Argumenter méi do. Si kéinten et maachen a si wëllen dat net. Luc Frieden, Esou ugeschloen ass, wéi ech zumindest nach ni e Premierminister gesinn hunn. D'Majoritéit mat hirem Unhängsel, d'ADR, hunn dogéint gestëmmt.
Den David Wagner an ech, de Marc Baum, ënnerhalen eis haut iwwert déi aktuell politesch Sujeten, wéi mir se gesinn, wéi mir se erliewen.
Voilà, et ass schonn eng Zäitchen hier, wou mer dee leschte Podcast haten. Et sinn awer eng Partie Saache geschitt a mir fänken och un mat eise Succèsen, well mir hate Succèsen. An ee vun den awer relativ bedeitende Succès ass jo eis D'Propose fir d'Verfassung ze änneren a fir do d'Recht op Ofdreiwung dran ze verankeren, dat ass bei de Staatsrot gaangen. An de Staatsrot, dee gesäit dat ganz positiv. Wat bedeit dat fir eis elo? Also fir d'alleréischt, et huet ganz laang gedauert, bis de Staatsrot säin Avis ofginn hunn. Ech menge mer haten et am Abrëll d'lescht Joer deposéiert an et war och schonn enke um Ordre du jour vum Staatsrot an si sech net eens ginn, soudatt mer immen e bësse gefäert hunn. An elo hu se en Avis gemeet, deen immens gutt ass, dee ganz en faveur ass, fir dat an d'Verfassung anzeschreiwen, en Avis, deen unanime ugeholl ginn ass. An et ass elo esou, déi nächst Etapp ass den 22 September, gëtt dat dann an der Institutiounekommissioun diskutéiert. An et ass an där Hinsicht wierklech e Risesuccès, well de Staatsrot awer esou eng Institutioun ass, déi schonn relativ vill ze soen huet. A wann déi en unanimen Avis ofginn, datt dat eng sënnvoll a gutt Propositioun ass, da mengen ech, sinn d'Chancen nach eng Kéier méi realistesch ginn, datt mer effektiv déi Zweedrëttelmajoritéit kréien, dat heescht, datt mer 40 vu 60 Deputéierte wäerten dat do matstëmmen. Dat ass nach net sécher. Mir mussen och weider den Drock héich halen. Mir mussen och weider kucken ze diskutéieren, mat eisen Argumenter probéieren, probéieren ze iwwerzeegen. Mee et ass eng ganz wichteg Etapp, déi mer, déi mer elo hei geholl hunn. Well bis elo kann een dovun ausgoen, datt dat, wat ee weess, dat ass, datt d'ADR, déi fënnef Deputéierten, déi wäerten dat bestëmmt net matdroen. Genau. Mee wat interessant ass, dat ass evidenterweis, déi Gréng, d'Sozialisten, d'Piraten, mir natierlech als Auteur wäerten dat matdroen. Da feelen nach eng Partie Stëmmen, et si 40 Deputéierter, déi mussen dat matdroen an net just eng Majoritéit. An da spillt et sech an der Majoritéit of. An do si verschidden Deputéierte vun der Majoritéit, déi scho gesot hunn, datt se dat do ënnerstëtzen. Dat heescht, et gesäit effektiv esou aus, wéi och wann an der csv, an der DP awer ëmmer méi Leit och bereet sinn, sech ze trauen ze soen, déi dote Propositioun vun déi Lénk, dat ass dat, wat mer eigentlech elo brauche fir eis Verfassung Dofir, mer paken Holz un, mer loossen net lass Drock ze maachen. An ech mengen, et muss een och soen, et hu jo Petitioune lancéiert, wou Dausende vu Leit ënnerschriwwen hunn. An alles dat huet och zu deem Klima bäigedroen, datt mer wierklech ufänke grouss gesellschaftlech Majoritéiten ze kréien, déi eis Propositioun do ënnerstëtzt. mä souguer mat zwee Deputéierten aus der Oppositioun eraus d'Méiglechkeet ze hunn, d'Verfassung ze änneren, ass guer net esou schlecht. Also de Staatsrot ass dann esou wéi deen, dee leschte groussen institutionellen Avis, dee mer, dee mer kritt hunn. Mee mer hate virdru scho lauter aner Avisen, den Avis vu Sites Fraen an Gender, den Avis vu Planning Familial, lo kierzlech och den Avis vum nationale Fraerot, deen, an der Vergaangenheet net ëmmer esou bekannt wor firwat fir ultraprogressiv ze sinn, mee souguer déi hunn e positiven Avis ofginn, hu gesot, dat do muss mer an d'Verfassung schreiwen, fir dat Recht wierklech ze schützen. An et ass en Avis vun der Salariatskummer och ënnerwee, dee gesäit och ganz, ganz positiv aus. Sou datt ee wierklech soe kann, mee alles wat mer am Moment do leien hunn, dat dat gesäit immens gutt aus. An net ze vergiessen, deen alleréischten Avis deen erakomm ass, d'konsultativ Mënscherechtskommissioun, si sinn och am, déi aner Avis'en dat sinn esou Avis'e vun Organisatiounen aus der Zivilgesellschaft a virun allem deen vun der berodender Mënscherechtskommissioun, dee vun der Salariatskummer an dee vum Staatsrot sinn a wéi en déi och an der Prozedur musse consideréiert ginn. A wann s de do bis elo dräi zu null wierklech mega positiv Avisen hues, dann ass dat och e Kräfteverhältnis, wat hiergestallt ginn ass.
Kräfteverhältnesser, déi spillen och ausserhalb vun der Chamber eng Roll. Den 28 Juni war eng ganz grouss Maniff. Bis 25.000 Leit waren op der Strooss. D'Gewerkschaften haten opgeruff, OGBL, LCGB an dann och nach eng ganz Hellewull vun Associatiounen aus der Zivilgesellschaft an natierlech och Parteien, mir waren natierlech och dobäi, gutt organiséiert. Ech menge mir hunn awer och versicht mat eise Mëttelen dozou bäizedroen, datt awer vill Leit do present waren op der Strooss. Et war u sech awer och. En Erfolleg net just fir d'Gewerkschaften, et war och u sech e ganz staarke Schlag u sech fir d'Regierung a fir hire Premier och nach, déi warscheinlech net domadder gerechent haten, datt esou vill Leit bereet wieren, nach hautzedaags zu Lëtzebuerg op d'Stroossen ze goen, fir hir sozial Rechter ze verdeedegen. Jo, dat war, dat war einfach phänomenal. Also jiddwereen, deen op där Manif war, huet gesinn, do waren, wéi gesot, 25.000 Leit, déi sech op hirem Samschdemoie mobiliséiert hunn, fir genau déi Attacken, déi d'Fridderegierung amgaang ass ze lancéieren, fir déi mat hire Féiss quasi ofzewieren. An et war wierklech e ganz grouse Schlag an d'Gesiit vun der, vun der Fridderegierung. An et huet ee jo och an de Reaktiounen dono gemierkt, datt se, datt se kal Féiss kréien an datt de Premierminister Luc Frieden esou ugeschloen ass, wéi ech zumindest nach ni e Premierminister gesinn hunn. An, bon, dono ass jo dann elo déi éischt sozial Ronn komm, déi éischt däerf schonn net méi Tripartite genannt ginn, an och aus där, hunn ech den Androck, ass de Luc Frieden nach eng Kéier geschwächt erausgaangen, esou geschwächt, mir hunn den Dag drop scho an der Chamber gesinn, en huet, en huet do op sengem Stull gehaangen, wierklech wéi e Boxer no der fofzéngte Ronn, kuerz virum technesche KO, war net méi capabel, sollt eng Regierungserklärung maachen, huet och zéng Minutte geschwat. An normalerweis hues de dono d'Debatt an dann de Premier probéiert dann awer e bësse sou d'Conclusioun nach eng Kéier ze zéien. E war mol net méi capabel dozou zum Schluss nach iergendeppes, iergendeppes ze soen. Mëttes war dann do d'Caritas-Debatt, do huet en och do gehaangen, hat Schwieregkeeten d'Aen opzehalen. A wann een dann gesäit, datt en owes op en CSV-Grillfest geet an dann do seet, jo d'Gewerkschaften, ech hunn si schéin drukritt, déi sinn et gewinnt Iwwerstonnen ze maachen. Da muss ee soen, also et huet een déi 12 Stonne virdru gesinn, datt de Luc Frieden net gewinnt ass Iwwerstonnen ze maachen. Hien hat scho och eng Kéier gesot bei dem Etat, bei enger grousser Debatt, déi laang gedauert huet, jo dat wier, dat wier quasi onméiglech sech 9 Stonne laang ze konzentréieren. Et ass awer dat wat vu ville Salariéen hei am Land gefrot gëtt an hie selwer ass dozou net capabel. Dat ass jo och dat, wat interessant ass, well seng Reformen, déi betreffen jo haaptsächlech, also mir hunn de Kollektivvertrag, d'Renten, et betrëfft justement de groussen Deel vum Salariat zu Lëtzebuerg, déi wierklech, déi keng CEOe sinn, mee déi fir d'CEOe schaffen an déi dofir suergen. An déi kréie justement vun de CEOe gesot, elo musse se, Entweder méi laang schaffen, je méi jonk se sinn, deemno wéi nach méi laang schaffen, respektiv si hir sozial Rechter wäerte manner gutt verteidegt ginn am Kader vu Négociatiounen, wann d'Gewerkschaften näischt méi ze soen hunn a bei Kollektivvertragsverhandlungen etc. Heescht, dass eng Onkenntnis och vun dëser Regierung par rapport zur Bevëlkerung an och zur schaffender Welt.
Ja, an duerfir déi éischt grouss Attack ass jo op déi vun de Kollektivverträg. An dat ass esou d'Attack wierklech op de Core Business vun de Gewerkschaften. An d'Regierung, dat ass op jiddwer Fall hir Propose gewiescht bis viru Kuerzem, huet da gesot, jo et sollen net méi d'Gewerkschafte sinn, déi direkt mam Patron verhandelen, mee déi eenzel Personaldelegatiounen. An do gesäis de jo ganz genee, wat do d'Strategie ass. Eng Gewerkschaft, déi ass onofhängeg, déi steet net an engem direkte Salariatsverhältnis zu deem Patron, mee an déi kann négociéieren, déi kann och emol e bësse méi haart négociéieren an se kann awer dann och Accorde fannen. An wat mengs du, wéi dat Kräfteverhältnis ausgesäit, wann s du als eenzelne Salarié, deen zwar Personaldelegéierten ass, mat dengem Patron Saache muss verhandelen? Also wichteg Saachen, wéi ebe Kollektivverträg, wou et ëm Aarbechtszäite geet, wou et ëm Salaire geet. Dat heescht, du bass an enger direkt méi schwaacher Roll. An dat wollt d'Frieden-Regierung maachen, eben déi Kollektivverträg esou ze entkären, datt just nach d'Personaldelegéierten, déi vill méi schwaach sinn am Verhältnis zu hirem Patron, solle negociéieren, an dat wier evident gewiescht, op wat dat erausgeloff wier. Du häss vill méi schlecht Kollektivverträg gehat, du häss eng vill méi grouss Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäite gehat au détriment vun deene Leit, déi schaffen. An dat ass jo anscheinend déi éischte Victoire och fir d'Gewerkschaften aus där Sozialronn. déi do erauskomm ass, datt d'Regierung gesot huet, Nee, nee, nee, et soll weiderhin d'Gewerkschafte bleiwen, déi dat négociéieren. An dat ass, mengen ech, och en, also zwar eng defensiv Victoire, mee awer, awer d'Gewerkschaften hu sech domadder zumindest Loft verschaf, fir kënnen deem nozegoen, fir wat se eigentlech do sinn, nämlech d'Intérêtë vun deene Leit, déi schaffen, ze vertrieden.
Wou een och muss soen, datt an der Chamber gouf och eng Motioun dozou ugeholl, och et hat och mat eis eppes ze dinn, also wou festgehale ginn ass, datt d'Gewerkschaften en exklusivt Recht hätten, fir eben Kollektivverträg ze verhandelen. Also dorunner ass d'Regierung sech och gebonnen. Jo, absolut.
An also Och do war et esou, datt am Ufank eng Motioun eragereecht ginn ass, déi gesot hunn, jo, d'Roll vun de Gewerkschafte stäerken a Kollektivvertragsverhandlungen. A mär hunn dann du déi Motioun proposéiert ze änneren, hei, nee, et muss schonn d'Exklusivrecht drastoen. Dat ass du och drakomm. An do gesäit ee och, wéi zerstridden a finalement autoritär och versicht de Luc Frieden virzegoen. Du hues do eng Motioun, wou d'Chamber unanime unhëlt, déi en Optrag der Regierung gëtt, an d'Regierung seet dann, Luc Frieden seet, Oh, ech fille mech dorunner awer net gebonnen. Mä an enger parlamentarescher Demokratie, dat, wat d'Parlament seet, wat do d'Majoritéit seet, dorunner bass de gebonnen. An 't ass net, well s du eng aner Idee hues, dass s de dech doriwwer kanns ewechsetzen. Maja David, mär haten awer och virun zwou Wochen ongeféier eng aner Initiativ geholl, nämlech an deem Dauerkonflikt tëschent Israel a Palästina, wat net e Konflikt ass, mee wat ufänkt e Genozid ze ginn, hu mär eng Initiativ geholl fir Sanktioune géint Israel ze froen. Kanns du eis e bëssen erklären, wourëms et do gaangen ass?
Et ass e bësse lass gaang mat deem Hearing, wou jo Petitionären et fäerdeg bruet haten, 4.500, also driwwer, genuch Ënnerschrëften ze kréien, fir an d'Chamber ze kommen. A si hu Sanktioune géint Israel gefuerdert. An d'Diskussioun ass dann hin an hier gaangen. Den Ausseminister Xavier Bettel war jo och do. Et gi Sanktiounen, déi kënnen op EU-Niveau geholl ginn, ënnert anerem zum Beispill d'Suspensioun vum Accord tëscht der Europäescher Unioun an Israel. Mee do muss natierlech d'Europäesch Unioun averstane sinn. An do sinn eng ganz Partie Länner, déi nach ëmmer blockéieren, Däitschland, d'Tschech Republik, Slowakei, Ungarn, etc. Lëtzebuerg, do weess een ni esou richteg, et huet een éischter den Androck do, datt Lëtzebuerg seet, mir wëllen dat ënnerstëtzen. seet de Xavier Bettel mol, gehéiert net onbedéngt zu deene Kräfte vläit, déi ganz dynamesch derhannert sinn, mee bon, blockéiert mol net. Bon, dat ass scho mol gutt. An dono gëtt gesot, voilà, mir kënne soss näischt maachen. Den Déngens ass awer och deen, datt d'Petenten, an do ware jo och, do war och nach den Här Dubuisson, wat e belschen Expert ass am Droit international, Déi hunn och gesot, jo, neen, et gi jo och Saachen, déi e Land unilateralement ka maachen, wann e wëll, an do brauch en net op d'EU ze waarden, well am Droit international ass et weiderhin nach ëmmer de souveräne Stat, dee gebonnen ass u gewësse Verträg, notamment d'Konventioun fir d'Preventioun vum Genozid, wou drasteet, datt och Staate musse Saachen ënnerhuelen, fir datt et iwwerhaapt net zu engem Genozid kënnt, wann een. kann dovun ausgoen, datt eng Gefor vu Genozid do ass, wat d'international Geriicht hat virgesot hunn. An do ginn et eng Partie Saachen, déi och opgezielt goufen, wou Lëtzebuerg kéint direkt maachen. An dat wier zum Beispill, ënnert anerem, Lëtzebuerg huet en Handelsbüro zu Tel Aviv an Israel, dat ass de Luxembourg Trade and Investment Office, wéi mer dat a ganz ville Länner hunn. An dat ass e Büro, dee Lëtzebuerg opgemaach huet 2010, ouni iergendeen ze froen, well dat ass eng souverän Decisioun vu Lëtzebuerg. An dee Büro kann een och zoumaachen, ouni iergendeen ze froen. Dat huet d'ailleurs och déi autonom Regioun vu Katalonien gemaach. Si hunn hire katalanesche Büro do zougemaach. Ganz dovun ofgesinn, datt de spuenesche Staat selwer e Waffenhandelsvertrag annuléiert huet mat Israel. Dat heescht. Dat ass, dat kann een elf, dat man. Bon, mir hunn einfach an enger Motioun da proposéiert, étant donné, datt de Xavier Bettel jo ëmmer seet, mee mir wéilte gäre Saache maachen, mee keng symbolesch Saache. Bon, dat doten ass awer nach manner symbolesch. Mir hunn dann gefuerdert an der Motioun, déi och ënnerstëtzt war vun de Sozialisten a vun de Gréngen, fir datt dee Büro zougemaach gëtt. Schlussendlech ass et esou ausgaang, datt eeben Mir, d'Sozialisten, déi gréng an d'Piraten, hu fir déi Motioun gestëmmt. D'Majoritéit mat hirem Unhängsel, d'ADR, hunn dogéint gestëmmt. An dat Schlëmmst war, dat waren d'Argumenter vun der Majoritéit, déi also, iergendeng Kéier geet et duer, de Gusty Graas, President vun der aussepolitescher Kommissioun, seet, Mir mussen awer elo nach kucken, ob Israel wierklech d'Mënscherechter net respektéiert. Sinn ee sech et, bon, iergend eng Kéier. Firwat seet en dat? Ma dat huet ganz einfach domadder ze dinn, datt op europäeschem Niveau zur Zäit gekuckt gëtt, fir eben deen Associatiounsvertrag tëscht der EU an Israel z'annuléieren. Do ass den Artikel zwee, dee seet, et kann een e suspendéieren, wann d'Mënscherechter vun enger Partie net respektéiert gëtt. Mee dat ass E Kouhandel dee gemaach gëtt tëscht mat Regierungen déi ultra reaktionär sinn deelweis och, wéi eben déi och an Ungarn et cetera, wou do gekuckt gëtt ob d'Mënscherechter respektéiert ginn. Mee dat heescht dat si keng objektiv Krittären. Bon, duerno gëtt gesot vun der csv, jo mee Israel ass déi eenzeg Demokratie an der Géigend. Dat ass guer keen Argument. Eng Demokratie huet sech, grad eng Demokratie huet sech un Mënscherechter an un internationaalt Recht ze halen. Et ka jo net sinn, datt mir elo an eng Welt erakommen, wou u sech d'Demokratien sech un näischt halen, fänkt jo absurd ze ginn. Also ass dat keen Argument. An duerno, bon, den Xavier Bettel huet gemengt, wann een dee Büro giff zoumaachen, kéint een Betriber bestrofen, déi vläit, déi vläit kritesch wieren par rapport zur Netanjahu-Regierung. An da seet ee sech, Lo ass et eriwwer mat den Argumenter. Et weess ee ganz genau, datt do Firmen, déi Cybersoftwaren entwéckelen, do promouvéiert ginn, wéi CyberArk, wéi Pegasus, déi och justement militäresch benotzt kënne ginn, an déi gi militäresch benotzt. an ech mengen net, datt dat fierchtlech kritesch Entreprisë sinn zum Netanjahu, wéi déi esou gutt Geld maache mam Krich. Dat waren d'Argumenter, fir eben dës Motioun net unzehuelen. Dat heescht, si waren um Enn, et ware keng Argumenter méi do, si kéinten et maachen a si wëllen dat net.
Nee, an et mierkt een einfach, an deenen Diskussiounen, datt, wéi s Du och gesot hues, datt hinne wierklech d'Argumenter ausginn, datt et, mengen ech, wierklech just nach den Net-Courage ass, fir eventuell den Amerikaner oder den Israelien op d'Féiss ze trëppele mat Mesuren, déi, déi zwar konkret sinn, wou mer wëssen, domat wäerte mer näischt konkret erreeche kënnen, mee wou mer zumindest weisen, Op wéi enger Säit vun der Geschicht mer wëlle stoen als Lëtzebuerger. Jo.
Ganz komesch Argumenter koumen och des Kéier vum Aarbechtsminister Mischo. Et wonnert een sech ëmmer méi. Who else?
Deen och mordicus keng Revaloriséierung vum Mindestloun wëll. An du koum en an eng Aarbechtskommissioun virun enger Partie Woche schonn an et elo säin neie Cunning Plan erkläert. Kanns de eis deen erklären? Jo, de Georges Mischo huet erëm zougeschloen. A wat der sot, gëtt eng europäesch Direktiv, déi fir alleguer d'europäesch Länner gëllt, wou gesot gëtt, hei, mir probéiere elo gemeinsam Mindeststandarden ze entwéckelen, fir de Mindestloun an deene jeeweilege Länner ze berechnen. Also de Mindestloun kann net an all Land d'selwecht sinn, mee awer d'Krittäre wéi e gerechent gëtt, déi sollen, déi solle vergläichbar sinn. An een oder zwee Beispiller vu Krittären, déi ëmmer erëm genannt ginn an allen internationalen Etüden an déi och d'Europäesch Kommissioun benotzt huet, ass fir ze soen, ma e muss entweder 60 Prozent de Mindestloun vum Medianakommes sinn oder 50 Prozent vum Mindestloun. A wann een dat da kuckt zu Lëtzebuerg, da stellt ee fest, datt de Mindestloun zu Lëtzebuerg deene Kritären net entsprécht. Dat heescht, de Mindestloun ass ze niddreg. An dat ass jo och dat, wat dozou bäidréiert, datt mer esou vill Working Poor hunn, datt déi Zuel ëmmer weider an d'Lut geet, dat heescht Leit, déi dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn, obwuel se, obwuel se schaffe sinn. An dat sinn déi aus deenen, aus deenen Niddreglounberäicher. An opgrond vun der Direktiv hätt ee jo da kënnen denken, ok, ma d'Regierung setzt de Mindestloun elo an d'Lut, soit op 60 Prozent, soit op 50 Prozent vum Mindestakommes. Dat huet d'Regierung natierlech net gemeet. Si huet e Gesetzesworf deposéiert, an deem se eigentlech just gesot huet, alles tiptop, esou rien à voir, geet virun. Doropshin huet de Statsrot dann awer sengersäits gesot, mee Pass op, där musst déi Direktiv ëmsetzen. An ech hunn, a mär hunn an deem Avis net, also mär hunn an deem Gesetz net gelies, wéi Der dat wëllt maachen, fir der Direktiv gerecht ze sinn. Se hunn domat, mat hirem Doudschlag, Opposition formelle gedrot. Dunn kënnt de Georges Mischo dann erëm an d'Kommissioun mat engem Täschespillertrick, A seet, Jo, wa mer verschidde Zorte vu Salaire net matrechnen, wa mer d'Iwwerstonnen net matrechnen, wa mer dëst net matrechnen an dat net matrechnen, da komme mer op e Montant, deen effektiv 50 oder 60 Prozent dann ausmécht. A säiteweis Rechnungen, déi en eis dee Moment just verdeelt huet, an ech hu mer dat e bëssen ugekuckt, An deemol fällt mir op, mee ok, jo, si hunn d'ganz Fonction publique erausgerechent. Dat heescht, wann an der Fonction publique e Gehälteraccord négociéiert gëtt an d'Gehälter ginn an d'Lut, da soll dat keen Afloss hunn op d'Berechnung vum Mindestloun. An och dat widdersprécht der Direktiv, wou ganz kloer drasteet, et muss consideréiert ginn, all wages heescht et op Englesch. Dat heescht, och do gesäis de wierklech de Wëlle vun der Regierung, einfach nëmme fir d'Leit schäissen ze dinn. Dat wier eng Mesure, déi ganz wéineg géif kaschten, déi virun allem deene Leit géif zegutt kommen, deenen Zéngdausenden, déi um ënneschte Wupp schaffen, déi dem Aarmutsrisiko ausgesat ginn, an se géifen deene virun allem e bësse Loft verschafen. An d'Regierung refuséiert dat komplett an hirer patronatsfrëndlecher Haltung. Bis elo
also huet iwwerhaapt déi Mes also déi Iwwerleeung vum Micho, huet déi iwwerhaapt eng Chance duerchzekommen, justement well se et kann een dach net einfach en Deel d'Fonction publique ass och en Deel vum Salariat, wann ee wann ee esou wëll, dat sinn och schaffend Leit, en anere Statuts An dat geet jo géint d'Direktiv an esou, ech weess net. Jo, also duerfir, ech mengen och, David, ech fannen et ganz gewot, wann s du sees, d'Iwwerleeung vum Mischo, Mischo an iwwerleeën, dat sinn, dat si Saachen, déi schwéier kompatibel an engem Saz sinn. Ech mengen nämlech och net, datt et wäert duerchgoen an datt et kann duerchgoen, well et effektiv géint d'europäesch Direktiv verstéisst. Dat Eenzegt, wat se elo nach vläit kënne maachen, dat ass soen, Ah, mir sinn amgaang an engem Prozess a se probéieren just op Zäit ze spillen, dat heescht deene Patronen nach e puer Méint e puer Su méi ze ginn, wéi se eigentlech hire Salariéë misste ginn. Da gëtt et vläicht nach eng Ursaach méi, fir deemno wéi sech erëm eng Kéier mat de Gewerkschaften ze mobiliséieren. Absolut. Also ech mengen, d'Sujete fir d'Mobiliséierung ginn eis net aus, sécherlech. Mee. Mir hunn elo esou vill iwwert de, iwwert de Luc Frieden, de Georges Mischo, all déi Leit geschwat aus der csv, déi elo esou grouss an der Öffentlechkeet waren an déi jo och, mengen ech, ganz zu Recht, wou Leit zu Dausenden op d'Strooss ginn. An du hues da esou en aneren CSV-Minister, deen et da esou am stillen Kämmerlein, huet ee bal den Androck, seng Karriär weider probéiert ze entwéckelen andeem en nämlech sou op eng al csv Manéier awer eng Tournée générale am gaang ass am gaang ass virzebereeden. Kanns de eis e bëssen do eppes dovun erzielen? Well ech mengen du has och eng Entrevue mat deem Minister. Jo, dass dee Minister ass den eemolege Buergermeeschter vun enger klenger Landgemeng, wéi en ëmmer gesot huet, an elo ass en och Minister vun engem klenge Ministère, dee Finanzministère ass. an dee ganz modestement eng kleng Steierreform mécht, déi awer scho wäert eng Partie Saachen änneren, an tatsächlech op eng relativ diskret Aart a Weis. Bon, dat war och nach kuerz virun der grousser Mobiliséierung virum 28 Juni. Et ass eng aner Approche. Ech menge beim Gilles Roth, de Finanzminister, well et geet jo ëm deen, kann ee scho soen, jo, do ginn et schonn Iwwerleeungen, déi sinn och capabel, Iwwerleeungen ze maachen. Et geet drëms, datt Eng Steier, pah, eng Steierreform, 't ass se op jiddwer Fall. Geet et ëm d'Individualiséierung vun de Steieren, wat mir jo och ëmmer gefuerdert hunn, wat u sech och eng prinzipiell fortschrëttlecher Proche ass. Et dréit och der neier, der neier, der Gesellschaft vun haut. bäi fir dat ze maachen. En gros, dat ass eng éischt Propos, en huet all Fraktioun gesinn, iert en an d'Kommissioun gaangen ass. Dat heescht, mir kruten et eemol erkläert vu ganz kompetente Mataarbechter, och am Finanzministère. En gros. geet et drëms, datt u sech nach just eng Steierklass wäert do sinn. Mir wësse jo zu Lëtzebuerg, datt Leit, déi bestuet sinn, u sech, datt déi Steierklass u sech vill méi favorabel ass fir wéi fir Célibatairën. An elo wäert nach just eng Steierklass do sinn, eben déi sech uleet un d'Leit, déi bestuet sinn. Dat heescht u sech en gros wäerten d'Célibatairën déi wäerten, déi wäerten am Schnëtt gutt ewech kommen, dat heescht en gros manner Steiere, manner Steiere bezuelen. Dann kommen nach Transitiounsperioden fir witt Leit an esou weider, déi, déi wäerten de Choix kënnen hunn, entweder dat ka vläit fir 20 Joer, voire 15 bis 20 Joer oder vläit souguer bis Bis zum Enn, fir de Choix ze hunn, ob se nach an hir Steierklass bleiwen oder an déi nei erakommen. Bon, en gros wäert dat Ganzt tëschent 800 an 900 Milliounen Euro d'Joer kaschten, laut aktuellem Barème. Bon. Dat ass awer, dat ass awer net näischt. Dat ass eppes, wat der Steierkeess wäert och, wäert och feelen. Do huet de Gilles Roth gesot, dat kann een zu engem Deel géigefinanzéieren, andeems déi nächst Indextranchen, bis zu 4,5 Indextranchen, dann net wäerten adaptéiert ginn un de Barème. Mee bon, dat ass jo awer och en One-Shot, wann een esou wëll. Duerno erhofft en sech och eng Croissance, en erhofft sech Retombéeën vun der neier Besteierung op europäeschem Niveau. Dat si relativ gewote Spekulatiounen. Dat Ganzt soll 2028 a Kraaft trieden, kuerz virun den nächste Walen. Bon, vläit ass hien nach ëmmer Finanzminister duerno, mee esou wéi déi aktuell Regierung oder Premierminister, dat weess ee och net, wat e bis dohin ass, well et ass jo deen eenegen, deen elo d'Salariéen net u sech nervt. Mee, mee, mee, wéi de Sylvain Hoffmann och zu Recht gesot huet, also den Direkter vun der Salariatskummer, a wéi mir och scho gesot hunn, den Déngens ass jo méi Netto vum Brutto. Dat ass gutt. A mir waren och ëmmer der Meenung, datt Leit, déi, allez, mëttel vill verdéngen, datt déi sollen och kënnen entlaascht ginn. Mir sinn awer och der Meenung, datt u sech Leit, déi méi verdéngen, méi misste belaascht ginn an datt de Spëtzesteiersaz muss an d'Luucht gehuewe ginn. Mir sinn nach der Meenung, datt et nach op aner Niveaue muss eng aner Besteierungspolitik gemaach ginn, wat d'Kapital ugeet, wat d'Dividendenerträg ugeet, déi zur Zäit zu 50 Prozent nach ëmmer steierfräi sinn, et cetera. Net just, also och d'Kapital muss méi besteiert ginn. Dat heescht, dat si Suen, déi der Allgemengheet wäerte kaschten. Firwat net? Mee dat muss ee géigefinanzéieren, well déi grouss Gefor, déi derhannert stécht, dat ass, okay, dann hu mer scho bal, Bal eng Milliard d'Joer, déi feelt. Wou gi mer duerno déi Suen sichen, wa mer net d'Kapital oder déi héich Erträg méi besteieren? Dat heescht, wou gëtt da gespuert? Wuel wëssend, datt Lëtzebuerg sech och nach verpflicht, op internationalem Niveau, fir och nach méi Militärdépensen ze maachen. Ronn 3 Milliarden.
Voilà, dat heescht, mir sinn elo op iwwer 4 Milliarden, deemno wéi Käschtepunkt, deen dobäi kënnt. Wou gëtt dann elo gespuert gëtt oder manner investéiert? Vläit gesi mer dat schonn am Oktober, wann deen neie Budget presentéiert gëtt, weess ech net, keng Anung. Mee vläit ergëtt sech schonn do eppes. Mee dat ass den Déngens, d'Salariéen, d'Salariéen déi hunn eppes dorunner, wa mer ëffentlech Infrastrukturen hunn, wa mer Schoulen hunn, déi funktionéieren a gratis sinn, en ëffentlechen Transport hunn, et cetera, et cetera. Wann do op vläit net kuerzfristeg, mee mëttel-, laangfristeg manner investéiert gëtt, dat ass e Käschtepunkt fir déi schaffend Leit. An dann ass dat erëm en Nullsummespill u sech, och wann ee Kaddo krut. Dat heescht, et ass ëmmer eng Gefor, méi Netto vum Brutto De Brutto, dat ass awer och e Salaire, dee mir all hunn. Dat heescht, do muss ee ganz gutt, ganz gutt oppassen, wat do csv eis verborgt. Mee natierlech, de Gilles Roth wäert an enger éischter Phas sech éischter beléift maachen. An ech mengen, et ass deen eenzegen an der Regierung, deen dat fäerdeg bréngt.
Absolutt. Vläit nach e leschte Punkt, Mun, mat engem Succès ugefaangen. Mer hunn e bësse beschwat, datt awer och d'Gewerkschaften an d'Zivilgesellschaft an deene leschte Woche Succèsen haten. An ee Succès, dee mer awer och haten, wat d'Aarbechtswelt ugeet, dat ass, datt déi Motioun, déi mer deposéiert hunn, déi an der Gesondheetskommissioun diskutéiert ginn ass, finalement ugeholl ginn ass. An dat ass eppes, wat, mengen ech, ganz wichteg ass. Mer schweessen alleguer am Summer, d'Summere gi méi waarm. A vläicht kanns de eis nach zwee Wuert doriwwer soen. Jo, d'Summere gi méi waarm a mir haten d'lescht Joer ëm dës Zäit eng Demande d'interpellation deposéiert, eben wou et drëms gaangen ass ze wëssen, wat fir en Impakt de Klimawiessel op d'Aarbechtswelt huet. a wat fir eng Mesuren ee kann huelen, well dat gëtt jo nach ëmmer ignoréiert, Leit, déi bausse schaffen, och Leit, déi a Büroe schaffen, leiden ënnert de Klimawiessel. A mir musse Mesuren huelen, fir datt d'Leit éischtens manner leiden, fir datt d'Aarbechtswelt sech adaptéiert un de Klimawiessel. An do hu mer eeben eng Partie Motioun deposéiert. Eng Motioun ass eeben net direkt ofgeleent ginn, bal, se gouf bal ofgeleent, se ass nach de Justesse nach, wéi s du soos, an eng Kommissioun, an d'Gesondheetskommissioun verwise ginn, wou zu eisem Erstaunen u sech d'Gesondheetsministesch gesot huet, ah, mee dat ass u sech eng ganz gutt Motioun, mir huelen déi un. Wourëms ass et gaangen? Ganz einfach, mä et gëtt eng Nomenklatura, also eng Lëscht vun Aarbechtskrankheeten an Accidenter, an déi ass zënter 2016 net upgedate ginn. A mir hu gefuerdert, datt Aarbechtsaccidenter a Krankheete sollen unerkannt ginn, also upgedate ginn. Dat heescht, éischtens gi se unerkannt, zweetens heescht dat awer och, datt d'Patronat muss Mesuren ergräife fir datt et net souwäit kënnt, well et ginn eben, et ass jo bewise wëssenschaftlech, zemoos Leit, déi bausse schaffen, déi leide 50 Prozent méi un Hautkriibs, déi hunn Nierenkrankheeten et cetera et cetera. Mee och Leit an de Büroen, ab 28 Grad gëtt et komplizéiert fir ze schaffen an do mussen och Mesurë geholl ginn. Bon, do gouf gesot, datt dee Comité, deen dofir zoustänneg ass, dee gëtt erëm, dee gëtt erëm aktivéiert, e gëtt souguer erneiert an déi Lëscht gëtt erëm eng Kéier gekuckt. Bon, elo weess ech net, wéi wäit se komm sinn, mee op jiddwer Fall ass dat och à l'unanimité an der Chamber ugeholl ginn. Jiddereen huet dat immens gutt fonnt. Däerf een net vergiessen, deen Dag, wou mer se deposéiert haten, wier se bal einfach esou ofgeleent ginn, well ech mengen, souguer deemools nach den Aarbechtsminister esou der Meenung wier, dat wier guer net wichteg. Bon, voilà, souwäit si mer. Dat heescht, si ass ugeholl ginn à l'unanimité. An elo waarde mer awer op d'Resultater an iergend eng Kéier musse mer och dono eng Kéier kucke goen, ob dat wierklech seng Friichte bruecht huet.
Jo David, mussen awer leider ophale mat enger traureger Nouvelle déi mer haut de Moien, mer si Méinden, kritt huet, datt e ganz aktive Member, Aktivist, Museker, de Pascal vu Wooltz, datt heen gëschter bäi engem, bäi engem Accident leie bliwwen ass, bäi engem Autosaccident an dat, Jo, dat trëfft eis schonn. A mir willte vläit hei zum Schluss all deene Leit, déi e kannt hunn, senger Famill, senge Frënn, eist häerzlechst Bäileed ausdrécken.